Tajbin grazzi, nispera li inti tajba wkoll. Nsellimlek, grazzi, jiena tajba ħafna, grazzi. Nisperaw li t-telespettaturi tajbin ukoll. Ħafna, ekku, ekku. George, kif kont qed ngħid fl-introduzzjoni, inti taf li jiena nħobb ħafna t-telefonati, jiġifieri l-kuntatt dirett mat-telespettaturi tagħna, però llum li ħa nagħmel huwa dan, għandna influss ta' SMS, influss ta' SMS. Jiġifieri nixtieq nagħti ċans anki biex nirrispondu għax mhux fair kull min jibgħat SMS fuq 506177000, li jkun qed jistenna risposta ma ntwilux. Eżattament, importanti. Jiġifieri ħa nibdew bihom l-ewwel. Nagħtu r-risposti tagħhom, dawn inkun għażilthom sabiex nolqtu kemm jista' jkun nies mill-pubbliku, barra minn hekk ħafna nies ukoll li jkunu bagħtu SMS jirċievu telefonata jew inkella jirċievu notifika min-naħa tad-dipartiment bħala informazzjoni. Hekk, imma kien fadlilna ftit pending anki minn tal-ġimgħa li għaddiet. Allura li se nagħmlu Ħa nippruvaw nirrispondu ħafna SMSs illum. Ħa nibda Ġorġ. Grazzi. Ehm, Illa li x-xogħol bil-production qed isir illum. Mela, xi ħadd qalilna Angela jekk jogħġbok tista' tgħid li Sur Cremona jekk jien nistax nieħu tal-kola, jien armla u nieħu tar-romol għax ma rċevew xejn u xi ħaġa oħra ir-raġel kien ħadem sena extra u ma kienx jieħu pensjoni, jien għandi dritt tal 5% u għatwilet fl-1937 u spiċċa fl-1999. U xi ħaġa oħra wkoll, jien peress li ħdim ta' xar snin nieħu dawk il- 500 eh, naħseb il-500 Fis-sena, grazzi ħafna u l-festi t-tajba, mela, ġifieri din is-sinjura batitulna fil-bidu ta' din is-sena. Eżattament, dan huwa SMS illi jolqot ħafna iva. miżuri differenti. U iva. se nkun qiegħed infisser lis-sinjura u lil kulħadd dawn it-tip ta' miżuri. Mela, is-sinjura se tirċievi din il-ġimgħa iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Jiġifieri, in-99 li ħabbar il-Gvern bħala żieda tal-għoli tal-ħajja u żieda addizzjonali ta' 2 euro 60 cents mal-pensjoni tar-ramol. Kull min hu armel jew armla se jirċievi l-pensjoni tiegħu nhar is-Sibt li ġej. Jekk Alla jrid, jiġifieri dawn jirċevuhom bil-posta. Eżattament. Jirċevu, jidħlulhom fil-kont bankarju tagħhom. Barra minn hekk, minħabba li ħa titħallas fl-erbatax ta' Jannar, ikunu ħa jirċievu wkoll ġimagħtejn b'lura, ġimagħtejn b'lura bħala pagament, ġimgħa b'lura, skużani, għax il-żieda tal-għoli tal-ħajja jew iż-żieda addizzjonali titħallas mill-ewwel Sibt tas-sena. L-ewwel Sibt tas-sena din is-sena kien is-Sebgħa ta' Jannar, allura la sa tirċievi l-pagament fl-erbatax ta' Jannar sa tkun qed tirċievi ġimgħa pagament b'lura wkoll bħala arretrati. Mela hemmhekk ħadet €12.50 fil-ġimgħa. Barra minn hekk, minħabba miżura oħra li ħabbar il-Gvern matul l-2022 u se jkompliha fl-2023, sabiex il-pensjoni tagħha tibqa' tiżdied b'mod gradwali u tiġi tirrifletti u allura tiġi qed tiret il-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes, se tkun qed tirċievi wkoll żieda minbarra t-12.50 euros fil-ġimgħa, se tkun qed tirċievi żieda ta' medja ta' 3.54 euros. Jiġifieri kull widow. Jekk tkun ħaqqha, ħa tkun qed tirċievi medja, jista' jkun ftit iktar, jista' jkun ftit inqas, ta' 3 euros 54 cents. Il-parti mill-SMS qed tistaqsi wkoll, minħabba li r-raġel tagħha qabel ġie nieqes ħadem sena iktar. Dik is-sena żejda. Qed tirreferi għal persentaġġ jekk inti tibqa' taħdem wara l-età ta' 61 sena u jkollok biżżejjed kontribuzzjonijiet. Dik ma tintiridx. Jekk inti ħdimt iktar, hemmhekk il-pensjoni tiżdiedlek dak il-mument stess jekk inti ħdimt iktar minn ta' 61 sena. F'dak il-każ le, dik ma tinteridx minn waħda għall-oħra. U l-pagament ta' 500 minħabba li qed tirċievi. Tagħha. Eżattament, minħabba li qed tirċievi l-pensjoni ta' Romol, hemmhekk aħna għandna artiklu fil-liġi tas-sigurtà soċjali li ma tistax titħallas żewġ pensjonijiet f'daqqa. U allura titħallas l-aktar waħda vantaġġuża. U l-vantaġġuża hija l-pensjoni ta' Romol li għandha li qiegħda tirċievi. Tajjeb, Hekk almenu tajna ħarsa u din din ir-risposta tista' tkun anki tweġiba għal ħafna telespettaturi tagħna li jistaqsuna proprju anki dwar dan. Xi ħadd ieħor George qaltli hello jiena xtaqt inkun naf kemm ser ikun il-benefiċċju ta' dawk 'il fuq minn 80 sena li jibqgħu Ġo darhom please. Eżatt, mela, is-sinjura qiegħda tirreferi għas-Senior Citizens Grant. Iva. Is-Senior Citizens Grant daħlet snin ilu, ftit ta' snin ilu, u titħallas għal dawk kollha li jkunu laħqu 75 sena u jkunu jgħixu fil-komunità jew inkella jgħixu f'dar tal-anzjani privata. F'dak il-każ, kif tilħaq l-età ta' 75 sena, irrispettivament tieħux pensjoni jew le, tirċievi pagament ta' 300 ewro ta' darba f'sena. Kif il-persuna tilħaq it-tmenin sena dak it-tliet mitt ewro jitla' għal erba' mitt ewro fis-sena. Jiġifieri minn hemmhekk minn hemmhekk minn tliet mija titla' għal erba' mija kif tilħaq l-età ta' tmenin sena. Importanti illi ngħidu illi dawn il-pagamenti joħorġu dejjem fi Frar ta' ta' kull sena. Tajjeb illi ngħidu wkoll illi kull min jilħaq it-tmenin sena u jkun qiegħed jirċievi għajnuna supplementari, Permezz ta' Budget Measure għall-2022 bdejna nibagħtu b'mod awtomatiku l-Karta Roża lil dawn il-persuni, jiġifieri kull min jkun qed jirċievi għajnuna supplementari allura ġie eliġibbli għax ġie issodisfa threshold ta' dħul, hemmhekk b'mod awtomatiku ta' 80 sena jirċievi d-dar il-Karta Roża wkoll. Ok. Mela, 50617000 jekk hemm xi telespettaturi tagħna li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna. F'din il-parti tal-programm importanti li tibagħtu SMS biss, il għaliex dawn l-SMSs kif dejjem ngħidu jidħlu għand is-Sur Cremona u mbagħad finalment jaslu għandna biex inkunu nistgħu nwasslu dawk il-ftit SMSs li jintgħażlu mis-Sur Cremona biex nagħtu r-risposti l-oħrajn. Kif għadna fl-introduzzjoni, ir-risposti jaslu għandkom jew permezz ta' Ittra bi tweġiba għal mistoqsijiet normalment Ekku. tkun tentative. Eżatt, u xejn. it-tentative Hux, assessment. jew inkella b'telefonata, ġifieri importanti però meta tibagħtu SMS ittuna d-dettalji personali tagħkom. Eh, In-numru tal-karta tal-identità normalment jew ġeneralment. in-numru tat-telefon. Eżatt, in-numru tal-karta ta- tal-identità u n-numru tal-mobile jew tat-telefon Ekku. tad-dar. Għax dawk huma l-aktar żewġ mezzi kif aħna nistgħu niċċekkjaw malajr u nwieġbu malajr. Mela, SMS eh, ieħor, xi ħadd qed jistaqsuna ħafna fejn tidħol il-kola. Eh, xi ħadd ieħor qalilna eh, xtaqt nistaqsi dwar iċ-ċek tal-kola tatna tagħna għaliex huwa sinjur bin-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bis-60. Eżattament. F'dak il-każ, dak is-sinjur se nkunu qegħdin nikkomunikaw miegħu u matul il-ġimgħa li ġejja se nkunu qegħdin nolqtu dawk it-tip ta' SMSs li jkunu qegħdin jirreferu għal ħola addizzjonali. Għax dawk huma każijiet li se nkunu qegħdin narawhom wieħed wieħed sabiex naraw jekk is-sistema ħadmithomx tajjeb jew le. Tajjeb illi ngħid illi l-additional cola mhuwiex il-cost of living increase li tajna ta' 990 u 260 żieda addizzjonali fil-pensjoni. Dak huwa additional cola għal dawk il-households, households qegħdin nitkellmu, jiġifieri l-familja, li jistgħu jiġu eliġibbli minħabba li l-cola li ngħatat għall-2023, jiġifieri ż-żieda tal-għoli tal-ħajja ta' 990 tal-2023, ma kinitx biżżejjed għaż-żidiet tal-prezzijiet minħabba ċ-ċirkostanzi tad-dinja. Aktar SMSs, xi ħadd ieħor qalilna minhu tana n-numru tal-karta tal-identità twieled fil-59, għalli xtaqt li nkellem lis-Sur ehm, Cremona fuq il-pensjoni. Nirringrazzjak da tana n-numru iva, iva, tal-karta tal-identità. Iva, wiċċek jgħidlu ħalli nkun nista' nwieġbu malaj. Mela, ehm, is-sinjur il-pensjoni tiegħu fil-verità hija maħduma tajjeb. Rajna wkoll jekk kienx hemm xi collective agreement fil-kumpanija li kien jaħdem hu fiha, Iċċekkjajna fil-fatt kien hemm collective agreement, dak il-collective agreement kif ġie maħdum ma jibbenefika xejn minnu minħabba ż-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li ngħatat din is-sena fil-pensjoni tiegħu hija ogħla miż-żieda tal-collective agreement. Allura kien jaqbillu jieħu ż-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li ta l-Gvern. Mela xi ħadd twieled fl-1961, xtaq ikun jaf x'inhu l-ammont massimu pagabbli taħt is-sistema ta' two thirds pension fl-aħħar 13 sena dejjem dikjerajt l-inkam ta' 25,000. Eżattament, mela s-senjur jilħaq l-età pensjonabli tiegħu ta' 65 sena. Ħatina ħafna numri naħseb ġo. Ekku, fil-verità, eħe, mhux ħanoqgħod nikwota ħafna numri, ħanikwota l-ewwel numru, l-ewwel figura. Mela, twieled fl-1961. Allura, l-età pensjonabbli tiegħu la twieled fl-1961 hija 64 sena. Iżda, jekk ikollu biżżejjed kontribuzzjonijiet, ikun jista' jirtira. Ta' 61. Ta' 61 sena, li hija din is-sena. La hija din is-sena, id-dħul pensjonabbli, meta tagħmel l-equation, meta tagħmel il-kalkolu tal-massimu tad-dħul pensjonabbli, hemmhekk

261 fil-bidu plus 23 percent u hemmhekk il-Sinjur ikun jista' jagħmel dak il-kalkolu waħdu. Tajjeb, trid u tu bej wieħed u ieħor. 322 eżattament. Proset, aktar SMSs, infakkarkom illum qed naqraw il-SMSs li għandna pendenti biex finalment nippruvaw inlaħqu anki mal-SMSs kollha li daħlulna, mela 50617000 u nirrispondukom il-ġimgħa d-dieħla meta jerġa' jkun magħna Sur Cremona. Mela, please, can you explain why if you have the maximum widow's pension you get a tax bill of 151 u qaltilna min hi. Tatna n-numru tal-karta tal-identità twieled fil-56. Mela, pensjoni mhijiex taxxabbli sakemm ma taqbiżx l-14,968, jiġifieri kważi 15,000. Hemmhekk jekk imbagħad tiġi taqbeż dak l-ammont fejn tidħol din it-tip ta' pensjoni, hemmhekk tinħadimlek it-taxxa skont dak li huwa eċċessiv. L-over. Skont dak li huwa eċċessiv. Li kieku s-sinjura bi wieħed ieħor ħalset taxxa matul l-2022 xi 150 ewro. Li kieku s-sistema ma taħdimx kif taħdem illum, kieku s-sinjura qed tħallas taxxa ta' aktar minn 800 ewro. fis-sena, jiġifieri meta taqta' t-taxxa li suppost qed tħallas fuq il-pensjoni li hija xi 760 ewro, dik m'aħniex qegħdin nibagħtulha kont tagħha u tħallas it-taxxa fuq dak li huwa eċċessiv, tiġi riżultat ta' 150 ewro taxxa flok ftit iktar minn 800. Mela, xi ħadd ieħor qaltilna min hi sinjura twieldet fis-76, qaltilna jiena kelli nieqaf mix-xogħol minħabba Saħħa. Il-bolla ma ilħaqtx ħallasta kollha, għandi sentejn b'lura, jien qatt ma rċevejt xejn ta' darba fis-sena kif qiegħed jingħad, għalt li biss irċevejt il-call għal ewwel darba. L-età tas-sinjura mhijiex fl-età pensjonabbli. Għadha ma waslitx lanqas għal 61 sena, jiġifieri f'dak il-każ jekk persuna tiġi eliġibbli. Għadha żgħira fis-76. Eżattament. Allura jekk persuna tiġi eliġibbli għal dak il-pagament ta' darba minħabba li tkun ħallast bolol imma ma ġejtx eliġibbli għall-pensjoni kontributorja, hemmhekk tista' teħodha biss jekk inti tkun ilħaqt l-età pensjonabbli tiegħek. Issa s-sinjura qiegħda tirċievi l-għajnuna soċjali, jiġifieri jekk qed tismagħni taf taf x'qiegħed ngħid eżatt. Tajjeb illi ngħid illi ż-żieda tal-għoli tal-ħajja mill-2022 il-persuni li jirċievu l-għajnuna soċjali qegħdin jirċievu l-għoli tal-ħajja sħiħ, jiġifieri n-990 ħaduha sħiħa. Sal-2021 kienu jieħdu żewġ terzi taż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Fil-fatt l-SMS li jmiss huwa simili ħafna ta' dak li għadna kemm qrajna l-għaliex is-sinjura qaltli xtaqt nistaqsi lis-Sur Cremona jien nieħu l-bonus ta' darba fis-sena għax ma kellix bolol biżżejjed U qed tistaqsi dwar il-bonus. Eżattament, issa hawnhekk ħa nfissru l-bonus ta' darba fis-sena li jitħallas għal dawk il-persuni li għandhom bololi mħallsin imma qatt ma ġew eliġibbli għal pensjoni kontributorja. Dak indaħal fl-2015. Qabel l-2015, dawn il-persuni, minkejja li kienu ħallsu l-bolol, ma kienu jirċievu xejn. Is-sinjura, f'dan il-każ, is-sena d-dieħla se titħallas. 550 ewro, minħabba li għandha aktar minn ħames snin kontribuzzjonijiet imħallsin, imma bil-bolol li għandha xorta ma ġietx eliġibbli għall-pensjoni kontributorja. Tajjeb illi ngħid illi bis-saħħa tal-aħħar żewġ budgets, nies bħas-sinjura u s-sinjura ħa jkun żdiedilhom il-pagament tagħhom b' 200 ewro. Fl-2021 kien 350, Din is-sena fi Frar se tirċievi 550. Fil-verità qed jistaqsuna ħafna Ġorġ anki ehm, biex iħallsu blura dak li għandhom nieqesu. L-SMS li għandna wkoll L-interess huwa li meta dak li jkun jasal għall-età pensjonabbli ehm, jasal biex jieħu pensjoni kontributorja. U l-miżuri kollha li qegħdin isiru matul l-aħħar snin huma jittargetjati sabiex aktar nies jiġu eliġibbli għal pensjoni kontributorja. Però mbagħad għandek min li spiċċa mix-xogħol ma baqax jaħdem u naturalment għandu ftit. U hemm ċirkostanzi, eżatt. Mela, ħa naqralek dan l-SMS, xtaqt nistaqsi, jien jonqosni sena u xahrejn nieqsa bolol u bħalissa ma nistax naħdem u qaluli ma nistax inħallashom u allura ma nieħux pensjoni qaluli jien twelidt fis-62 u tatna n-numru tal-karta tal-identità. Mela, ħa ngħid it-tliet ċirkustanzi li persuna jista' jitlob li jħallas sa massimu ta' ħames snin b'lura. Mela, sal-2021, dawk il-persuni biss li kienu jilħqu d-59 sena u jaħdmu biss kienu jistgħu jitolbu li jħallsu ħames snin kontribuzzjonijiet. Fl-2022 daħlu wkoll dawk il-persuni li jkunu bil-pensjoni tal-invalidità u allura ma jistgħux jaħdmu, ikunu laħqu l-eta' ta' 59 sena u allura hemmhekk ukoll jistgħu jitolbu li jħallsu sa massimu ta' ħames snin kontribuzzjonijiet. Minn din is-sena, permezz ta' miżuri oħra tal-baġit, dawk kollha li jirċievu l-allowances għall-carers, jew increased carers allowance jew carers allowance, u jilħqu l-eta' ta' 59 sena, jistgħu jitolbu li jħallsu ukoll sa ħames snin massimu ta' kontribuzzjonijiet b'lura. Dan kollu biex aktar nies ikunu jistgħu jiġu eliġibbli għall-pensjoni tal-bolla meta jilħqu l-età pensjonabbli tagħhom. Ftit minuti oħra fadlilna George ħa nkompli naqra aktar minn dawn l-SMSs jien anzjan għandi 85 sena tista' jekk jogħġbok tgħidli kemm se niżdied? Mela, is-sinjur ħa jkun żdied nine ninety fil-ġimgħa. Se jkun żdied ukoll 260 oħra żieda addizzjonali, ovvjament jekk ma rċiviex il-ħlas tal-pensjoni se jkun qed jirċivih fil-ġimgħat li ġejjin. U ż-żidiet huma 50 euro allura meta tgħodd 1250 fil-ġimgħa 50 euro kull erba' ġimgħat, f'sena tirrifletti 650 euro żieda. Meta jilħaq billi għandu aktar minn 80 sena, is-sinjur, jekk huwa eliġibbli għall-għajnuna supplementari kif fissirt ftit qabel, irċieva wkoll il-karta ir-roża. Dik awtomatika tittasal? Dik tintbagħat iva b'mod awtomatiku u meta tintbagħat. Ta' kemm età, George? Mela, kif persuna tilħaq l-età ta' 80 sena u għandha l-għajnuna supplementari, qed titħallas l-għajnuna supplementari u allura hemmhekk issodisfat threshold ta' dħul, hemmhekk id-dipartiment jibgħat ittra fejn jirreferi lis-sinjur jew lis-sinjura illi issa intitolati għall-Karta Roża wkoll. Dik kull sena tiġi mġedda u terġa' tintbagħtilhom is-sena ta' wara. Tajjeb, u dak huwa benefiċċju ieħor. Dak huwa benefiċċju ieħor li tħabbar fil-budget għall-2022. Ekku, ekku. Mela għandi SMS ukoll norbtu ma' dan li għadek kemm qed tgħid għall-fatt li għalina jien nixtieq inkun naf kemm żdiedu il-carers illi jduru bil-ġenituri. Jekk ħadux iż-żieda ta' nine ninety fil-ġimgħa għax jidher li jien ħadt inqas, tista' tweġibni please? Mela, s'issa tkellimt fuq iż-żidiet għall-pensjonanti. Daqqa lilna min hu twieled fis-sixty three ta'. Eżatt, eżatt. Mela, dan, s'issa jiena tkellimt fuq iż-żidiet għall-pensjonanti, jiġifieri l-pensjonanti ħadu żieda ta' nine ninety fil-ġimgħa u two sixty, twelve euros fifty cents fil-ġimgħa. Il-carers' allowances, mhux kontrarjament għal dak li kien jiġri qabel, ħadu wkoll iż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa fil-pagament fil-ġimgħa, nine ninety fil-ġimgħa. Is-sinjur jista' jkun li qiegħed jara d-differenza minħabba l-fatt li l-pagament tiegħu kien ikopri ġimgħa minn tal-2022 u tliet ġimgħat minn tal-2023. Jiġifieri ż-żieda ta' nine ninety times three qiegħda eżattament. Fil-pagament li jmiss sa jkollu ż-żieda sħiħa. George fadlilna aktar SMS biex naqraw. Inwiegħdu lit-telespettaturi tagħna li jew se tisimgħu personalment mingħand id-dipartiment mill-uffiċċju tas-Sur Cremona jew addirittura nkomplu nirrispondu waqt il-programmi tagħna eh, il-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk ma ħadniex telefonat illum, ehm, però inwedu telespettaturi tagħna li dawn xorta se jisimgħu ir-risposti li qegħdin jistennew minn għandna. 50617000 jekk intom tixtiequ li kolkom ehm, xi mistoqsijiet jiġu mwieġba. George, grazzi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità. Grazzi ħafna. Minna ħatana ftit tarif pubbliċitarju b'għawmana.